Kapfupi, vanhu vari kutaura zvakawanda pasocial media pamusoro pako. He, Kapfupi azodai vamwe vachitaura neinformation yekunyepa egega. Kapfupi ari kurwara, Kapfupi akaita saka ndati ndiuye pano apa ndizi. E, mumbozvitaurira mega kumhuri yeZimbabwe. Vanhu vanzwisise kuti upenyu hwenyu hwakamira sei pari zvino. Okay. Zviri sei mkuru? Ndandireta. Makadii makadii mune Zimbabwe. Mm. Eh mashoko shuwa anotenderera. Mm. Eh neamwe manyepo. Mm. Eh sevanozikanwa mm. eh vanotsvaga nyaya. Mm. Dzekutorese dzekutoataura. Ataure. Mm. Kuti vanochitotaurwa. Mhm. I think mune kuti zikamo. Alright. Ndomboku ndambokudzosei pamashure mbichana because pandasvika apa baba eh ndabona muchifamba netsoka. Ende zvinhu zvandinetsa manje kuti hamuna kana mota yamuri kufamba nayo izvi zvizvi but say week no last year vakakupa imota yamakakuya vakakupai but mota iyi handinomboiona zvii zviri kuitika panyaya yemota chokwadi mm. ah, zvakanoitika mm. uh,

Alright. Aona mai. Mhm. Ndakati ka ngora shi. Ndobva yato ndobva yatena ibva yaroya. Yes. Saka munokwara. Ya kukwara kwa kavaipo. Mm. Kavaipo sazara zvoenda kuchipatara. Woti mwari. Mm. Wani nyasha. Mm. Eh akazobuda vakaita kuwara zvakanyanya mm. but pain mm. muzapanda impact mm. eh, pane pakaoma Alright, alright. Alright. Saka tomboti sei kino wakateerera zvamuri kutaura izvi izvi. Semunhu akakupai mota, mota ibva yaparara ibva yatena ibva yaita beyond. E, mashoko api amungada kuvaudza? Uh, ndichipa kutenda kuna Sevikino mm. neshungu dzavo nekudongorera maartist mm -hmm. e, eh, vakadongorera maartist vazoti ayo maartist aya mm. e, vanhu vari kutambudzika mm. e, gete vabatsira manje sisi

ndakumboenda mhm. ndakumboendawo basi basi mhm. apa pamwe ndokutoendera apa kuzi hapana pandingabudisa ndinodhumira angu munoti mhm. sandizuba sandizuba Alright. Saka kumafans enyu vatsigiri bozi vanhu vanokutsigirai vakawanda makatanga chibasa ichi kare kare. saka vanhu wenyu kune umwe munhu munoziva kune umwe munhu anototi ha inini munhu kungomuona chete nde ndatoona drama moda kuti chii kuvanhu iwava wakadari iwe vanongoramba wakamira nini ha ah, matsigiri vangu ndoti aiwa ndokutenda zvikuru mm. eh, motitsigira mm. eh, kubva kare wa 2001 mm. kusvika pari zvino tichitosi saka toti aiwa rambai makadaro eh, apa kukura kwezita badzi mm. eh, vanonzi akafupuka fupukura kwezita mm. nekurichengeta mm. kwandakariita mm. eh, nekurichengeta kwandiita ivo eh, kasi kukura kwezita basi asi zvikwanisiro zvekune kusina hanzi zita rakakura but mari ishoma mari ishoma bcause vanhu munozoti kuna vamwe vanhu vanototi ha ah, akapfupi pamwe life anotorarama life akapfupi or imbo vatsanangurire kuti life yenyu mimi yakamira sei eh, life yangu ndorarama as usual sevamwe mm -hmm. saka isina kuti ndingati iri padenga sitereki ah, ah. mm -hmm. ilife yongori iri normal iri normal mm -hmm. but mhm. isina mari mukati mm -hmm. upaona mai because vanhu vanototi haa kafupi nenguva yakaita madrama ka e pamwe maybe haa munhu atori pamusoro munhu ane mazimota munhu ane dzimba munhu ane chichichi mungoaudza kuti chii ah, kuti munhu apa makafuka kuti munhu ane mashoni ah, kukura kwezita badzi eh, ani mangozvinzwa mhuri yezimbabwe hanzi kukura kwezita badzi asi muwallet mari inenge iri shoma aiwa hawa manje alima ndinotenda nenguva yamandipa tangotiwo semunhu anodiwa nechaunga chezimbabwe ndimbouya ndimbotora padiki diki pamunongovatsanangurirawo kuti vazive kuti muriko uye life yenyu yakamira sei ah, chokwadi ah, maartist vanhu vanoda kutobatsirwa handiti eh, bcause mabasa atinoita mamedia macho musina mari mm. eh, chinokwavo kana kushuwa chiri unogona kubhamba maona mm-hmm. mai mm-hmm. saka tiona ndiri munhu akasimba mhm. paindastiri iyoyi mhm. saka rutano tichengetei tipa kutenda kuna vaseaiwa ndiri mwana wenyu mhm. andoda kubatsirwawo eh, makaita basa ngemamudzirwa se mhepo dzacho masimukira dzakaita ah. pakashata pakashata aiwa ndinoimbotwa meseji ichasvika kwavari ende vachazvinzwa vagonzwawo chichemo chino aiwa tinti